Алай да. Ни өчен төрекчә җырлатырга булдым әле аның икенче сәбәбе дә бар, дуслар. Быел Төркиягә бардык, дуслар, махсус костюмнар алып кайтырга. Менә сезгә беренче Истанбулский костюм. Стамбулга бардык. Ну, ул дуслар, ни өчен сөйлим сезгә? Мин анда барганда Алла гына саклап калды инде, бөтенегез белән саубаллашкан идем инде. Мин гомумән чит илне яратмыйм, ял итергә барырга да яратмыйм мин. Чит илдәге матурлыкны күрә алмыйм мин. Шул хатын Әйдә дигәнгә генә китәм инде. Ә болай һава торышы икенче, авырта башлыйм мин анда, чирли башлыйм. Теге һава торышы икенче булганга ни башлана минем? Нәрсә, климакста түгел инде. Теге Акклиматизация, әй, акклиматизация. Ә, менә Гөлнара апа утыра. Бергә бардык быел. Э, Гөлнара апа, ире э, Эдик абый, мин хатын белән. Мин бармыйм дигән ием башта. Болар инде өчесе көнне-төне әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Анда теләмәгән җиреңнән барырга буласың. Өч көнгә билет алдылар хәзер болар, өч көнгә. Хатын инде, өч көнгә генә барырбыз, матурым, чирләргә җитешмисең, ди. Барабыз да кайтабыз, ди инде. Зато костюмнар алабыз, тамашачы, ди, игътибар итә кыяфәтеңә, матур булып күренергә кирәк. Бөтен артистлар бер төсле киенә башлады, аерылып торырга кирәк. Ну, хатын таба бит инде, лә-лә-лә-лә-лә-лә-лә-лә-лә итә. Риза булдым инде. Киттек хәзер. Казаннан Мәскәү, Мәскәүдән Стамбулга. Казаннан Мәскәүгә очарга, дуслар, кирәк бит инде сәгать ярым вакыт. Шулай бит? Без очтык, тугыз сәгать. Үләм дип торам. Мәскәүдән, әй, Казаннан әйбәт кенә кузгалып киттек. Казанга җитәрәк, Домодедово аэропортында, әле самолет һавада булганда, пилот әйтә, Хөрмәтле тамашачылар, ди. Тамашачылар түгел инде. Ә? Әйе, пассажиры. Сез бар идегез мени анда? О. Уважаем пассажиры, ди. Э, вот. Ну, һава торышы начарланды инде. Погода, ди. Э, не летающие, ди инде. Вот. Э, короче, нельзя утырырга, ди. Садиться нельзя, ди. В общем, ни ди инде? Покага әйләнеп йөрибез аэропорт өстендә ди. Диспетчер ярар дигән, утырыгыз дигәнче ди. Өй очып йөри башладык аэропорт өстендә инде, әйләнеп. Куркыта бит ул, яшен яшни, яңгыр ява. Борчыла башладылар салонда да. Анда э, Гөлнара апалар инде э, Бүтән мөселманнар өйне укый башлады, урыслар чукына башлады дигәндәй. Ну куркытты чыны. Мин шул хәтле курыктым, белсәгез, мин на всякий случай икесен дә. Уф, мәйтәм. Берсе булмаса, берсе ярдәм итәр, мин әйтәм. Шуннан пилот әйтә. Юк, сезгә кызык, анда бер дә кызык түгел. Шуннан пилот әйтә, хөрмәтле тамашачылар, ди. Тамашачылар түгел инде. Э, Уважаемые пассажиры, ди. Это, э, в общем, здесь как бы нельзя, ди. Хәзер китәбез, уезжаем Петербургка, ди. Петербургка отправляют, Пулково аэропортына китәбез, ди. Ярамый, ди, инде монда. Киттек Пулковога, Петербургка. Утырдык. Самолет эченнән чыгармыйча дүрт сәгать утырттылар. Дүрт сәгать самолет эчендә утырдык. Анда үзегез беләсез инде, э, хатынга әйтмәгән сүз калмады инде. Син мәйтәм мастер кышытмаган җирне кашырган мәйтәм ай буе Казанда гына алган булсак, су нормально булыр иде. Ну, җылатып бетердем мин анда. Аннан гына киттек Мәскәүгә. Мәскәүгә әйтәм бит, барып җиткәнче 9 сәгать вакыт үтте инде, дуслар. Ә без бер сәгатьтән очып китергә тиеш иек әле Стамбулга. Шулай итеп безнең Стамбул Өч көнлек Стамбул ике көнгә генә әйләнде. Шул. Ну ярый, Аэрофлот. Аэрофлот иде бит инде. Аэрофлот компаниясе булды. Теге Мәскәүгә килгәч тә гостиница бирделәр инде безгә өч сәгать талашкач. Ике сәгать, ә, ике көн булып кайттык инде. Ул ике көн эчендә өч костюм алырга җитештек. Берсе булсын, менә икесен тагын күрсәтермен әле. Ансы икенче бүлектә булачак. Бәлкем монда инде Сез дә гаепле түгелдер инде, хатын да гаепле түгелдер, бәлкем үзем дә гаепледер дип саныйм мин. Әби әйтә инде минем, карт әби гел, улым, ди, синең юкка гына шаярта торган гадәтең бар, ди. Шаяртма, ди. Ну, белмим, Казанда самолетка утыргач, пилот бит инде сәламли, утыру белән. Пилот, и, здравствуйте, уважаемые пассажиры, вас приветствует командир корабля, меня зовут Вячеслав Долгий, ди. Фамилиясе шундый. Ну, ишетең фамилиясен, утырып әйтәм тәк кенә. Ну, миңа шаярырга кирәк инде. Хатынга карап, матурым әйтәм, по-моему, быстро не прилетим. Точ шулай килеп тә чыкты. Кем уйлаган аның самолет белән алай буласын. Ну, ни дисәң дә, өлкәннәр әйтә бит, гомумән безнең халык әйтә, язмыштан узмыш юк ди. Шулай бит. Язган икән, самолеттамы син, ишек алдында, ишек язган булса, ишек алдында да таеп, үлеп китеп, үлеп китергә мөмкин диләр бит. Язмыштан узмыш юк диләр. Шулай бит. Ну икенче яктан сакланган да гына, саклыйм Ходай дигән. Вот тоже не поймешь. Ну, дуслар, ярый. Аннан кайткач, Төркиядән инде бер җитди җыр җырларга да булдым. Фәлсәфи темага теге. Чөнки әзрәк Өлкән буын тамашачылары да утыра, мәгънәле әйберләр дә тәкъдим итергә кирәк. Безнең әле төркемебездә тулылану, дуслар, күреп торасыз, яңа музыкант өстәлде, саксофонист. Динар Арысланов. Менә шушы җегет белән икәү эшкәртеп алдык. Менә шушыннан әйләнеп кайткач, минем өчен зур хатирә булды. Озак уйландым инде мин. Тормышымның кадерен аңладым дигәндәй. Кире туган